Hello, ka vahuan vlog vel lo en thin tu te khan hei lo ti leh tawh rawh khan tia chawlh kha ka nei bawk si lo a, office kal kha ngai bawk si nen khan chawlh kha ka nei thei lo em em mai ka kal thei lo duang pawn amarawh chu hei ruahtui tlak hun lai ni vang khan in huana tui pipe kha a hnawh tih vel kha ka hriat avang khan in vawiin hi chu kal ngei ngei ngai ka ti a ti khan in. Ka u neka hian inphur thla leh kha a ni a, hei April par te lo mawi khawp mai a, kalkawng pawh lo tliang em em mai a, ruah an tlak hi chuan ti hian hei kawng te pawh fai a, boruak pawh a thianghlim a, ruah sur loh rei tawh an sur avang khan ti khanin enge kan tui lakna kha hnawh an ti a, chuvang chuan hei huanah khan an kal leh dawn a nia, kalkawng pawh lo nuam khawp mai a, kawng pawh a lo tha a. Hemi phun chung rangva mual thla vel sairang thian hma vel hi chu a lo tha tawh khawp mai. Heh ama ruah chu tui hawk e, tui hawk ang mai khan hei kan lui hi awm a, hei hi lei paih fim khurh loh vang ten keimahni bawkin kan tuar leh a, lei vung paih fim khurh loh vang ten hei kan lui te hi kan tui lak na ber te nu em em mai a, ha kan sawi tak ang khan tui te pawh duangin a pam theih loh tih te pawh a ni a. Tui rin chan tur tih te thleng khan rin hi kan tuar leh a nia. Hei vang hianin lei paihtute leh lei vung paihtute pawhin kan fimkhur a ngai a, keimahni bawkin kan tuar leh si a. A pawi em em a ni tih kha kan sawi leh duh a ni. Keimahni tuar leh tur tho tho a ni a, chuvang chuanin mipuite pawh fimkhur tlang maw tih kha kan rawn sawi zuai a ni e. Hei a ngaihna awm lo khawpin a nu em em a ni tenawm khawpin aw a lan dan a bawk hian khi. Fim pawh fim lo a nu khuih mai a ti khianin a ngaihna a awm lo ni. Chuvang chuanin Zorem mipui te i harh thar leng u umm ti deuh luah teh ang. Heti lai hi ka han tih fai tur chu nia hei hi khup chen aw malpui chen vel a thuk ania tah hianin tui kan lakna ber nia amaherawhchu hei ruah sur khanin balu leh hei. Mau bung leh hna a ro vel kha a lo len khawm tut a hei hi thenfai ngai dawn a ni. A hei hian tifai ah a lo hnah thel ro leh mau tlu vel khan lo dang nasa tuk a ka han tifai a, ka hahthlak duh khawp mai, ka lawn chho bawk sia. Bawng ti thuak vel lo keng lang chuan tlem in an zia tur mai kut lawng in hei mau chempui chu ka keng a kan sat deuh chut chut a nia engmana a thlak duh khawp mai khi khi te rang a la khi kan ni bawk sia chuan in hei khu ti lamah khuan in hei kan huan kha awm sia tak hun he tian a awi thla ha ma han lawn kha ngai ti nai chu ani kha ma khan khami khan kar tui khan han la bawk sia awi thak duh khawp mai Tha hek a, amah ru chu tui lakna ber anih vang kha tih ngei ngei ngai bawk sia hei kan tih vai a, mau vel kha hlawk hnawk kha la nu khuih mai tih a, mahse khi tui khi la luang tha viau mai a, khi ka rawn leng thianghlim leh vat tur a ngai ang, hei bal. Ka u chuan in eng nge ka u phunsan min bawk dawn a phunsan a, hei vaimim te hei vaimim a lo tiak nasak khawp mai, vaimim vaimim vaimim a ni. Hre chun kha A karah hian an tam heh theh vel mai mai an tam hi chu tih tlak a ni dawn lo mah erawh chu hei Baimi em erawh chu tha tak an ni hei Baimi em ho chu he tah khi khi tah te tha dawn hlawm khawp mai khi Baimi em Hlawm khawp mai a, vei mim hi an tam a kar a, a theh ho hi chu Rannung hi an ei a mi le tawh raw, Rannung hi an ei a ni ang, an tih tlak loh hlawm khawp mai nge an kaw sek sek a, heng vei mim erawh chu hei puh hlawm khawp mai, hei heng Rannung hi an awm a, hei hi enge awm deuh deuh chu kha engtia ang kha maw, khang khan awm a, kha khan an seh tlat a. Umm hei ka u hi vaimim hi a bul hi tam leh tan tawh hri umm a zam hi awm ve reng a hei tah vaimim chu tha khawp mai a hei hi kan mak paina a tuh niin ka hre vaimim hi chu ka u nen hian tlampang hi chun la te a hei hi a rawn chiak tlai deuh hlek a hei

Vaimim hi a len dan hi inang lo hlawm khawp mai khuta mi ho chu kawng chen chen ani tawh a hetam ho hi an lo la te ang reng a an lo ta an an rual khawp mai a mah erawh chu an sawi sawi inang deuh tlangpui hlawm ani. Ka u hian ka u hnung zui chi vak pawh hi ka ni lo hei chuanin khu a pheikhawk khu chain a siam maw kan lo tia hei ka pheikhawk bun lai pawh hi chain a siam maw kan lo tia hei vawiin chu hei ka ke te ka dikthi a khu biak khawp mai a chain a siam maw kan tia ka han en chiang a rani tih lo chain a reng reng chu lo ni lo

khui hnam te kan tih nge kha fang hma leh nge tih kha dan fawh te um fang kha awm nual mai fang hma leh dan fawh tam dawn ni tum tum kan huan ah chuan kan sawi ang khanin hmun zau lutuk kan lei lo kan tih kha mah rawh chu kan enkawl zawh tawk tur ang vel a kan tih kha ni hei hi Ka han bei ve kan unau hian ka han ti ve chak chak a, thiam ang tawk tawkin ko hei eng e hi hetiang ram lung eng hian awm a, buai thlak lutuk hei hetiang hian seh tlat mai dawn ei tlat mai hei hi. Hei he tlai mi pawhin ei bakbuang te an than a rual lo hei thlang dar ang deuh teh hi nu mawi fiam ka u hei eng hian ei tlat hi ta te khu khu ti te phun tha tluah hluan nia khu Chuan thu hlawh hlawh lutuk hu hu a thlang lam pang khu tlem a thlang lam pang vaimim te phei chu tha tak an ni kawng chen chen kha nia maw hei hetiang lai te pawh hi he he he hetiang rannung eng hi lawm che i an ei ta khun bawm tlat a maw hei hi engtia tih chi nge hei a thlawk thei a thlawk thei te mai ang. An thlawk atin an ei tlat mai. Lo tha hluah hluah nia hlawmana ama erawh chu hei ka sawi ang khanin thlang dar ang te khun awm tlat a khu khuan ti buai tlat a khi thlang dar ang khan awm maw. Mai tan tawk te pawh tiat nasa a ni chu e ti lamah hian hei.

video hi kan han la a ti hian family group a kan da chung te kal ve thei lo ten lo en ve du thin bawk si tiang khan kan han tia ta hian mai an kan zan tir a ka ti ran in hei hi tham kan lei ta huan kan lei tir han ta hian mai an kan zan tir hei vain chu Kan pat kawng fai vek hetlai hi mai an lo zam na kha ni hei hi ko hei pu zoram thang enge kha um hei pu zoram thang a thing fang ma nung tha suah suah nia ka u ina du tak a lei um thu tiang ho khu nung tha suah suah hlawm a ni u red lady ni chu Hi amah hi red lady mahse green red lady ni mahse mah hi a hring he tlama kan phei leh ang e ti lama hei hmarcha kung te tha hluah hluah nia hmarcha hi tha viau mai maw kan huanah hianin hmarcha hi tha deuh ber maw tih mai tur hi nia hmarcha hi No hluah zel mai. Mai am heti lai vela mi hi an tha vak lo a. Sawti lam panga mi saw sawt lai mi vel saw mai an chu tha viau thung a. Umm hmarcha chu hei tha luah luah khawp mai. Oi oi oi oi oi kal ve leh zel ang. Hei heti lai hmarcha te hi no hmiang miang ah hian. Umm mawi hniang hniang tak a ni, mawi hniang hniang a mah hi maw hei, no hniang mai a ni. Umm umm hei ram nung hian a ei deuh sep sep tlat a, a buai thlak tlat. Saw saw tih ang daih zel sa. Kan phun apiang hi chu a lo nung ve a, amarawh chu an len dan hi a inang lo ta nuai a ni. Hei heti lampang te pawh hi a inang lo nuai mai an size hi maw, a then hi an fer e, a then an tha em em, a then an he ti lah pawh hian red lady kha ka u hian duh taka lei kha hei hi a nia, hei hi fair a kan va lei a nia, fair ah khanin. Chutai park ah khanin city park a fair an neih khan hei red lady ho hi kan va lei a kan han phun lut a ni a nung tha duh khawp mai heti lamah pawh hian hei hmarcha lo hring leh hluat awm mai hetah hianin. Lychee kan phun bawk a, lychee hi keimah hian ka duh a, khawlum ramah tha dun tia chuvang chuan lychee kan han phun a, lychee pawh kan phun a chuanin heti lamah hianin balhla, balhla pum lian chi ang te hei hi, hei hi kan han phun bawk a, eng nge nung dawn em chu kan hre lo, chuanin khutiang ka balhla ka phun bawk a ni. Balhla kha Phun leh bawk hei tah hianin lychee hi ka han dah ka duh ah hian ka lo phun hnaih hret a lychee hi hei mahse angin lychee kum chhak lama thlam chhak lama ka phun kha a thi dawn a mawngte tlak kawlh vek a ni sat vang lai khanin ka phun kha a ni a amarawh chu hei ruan tla ah lo nung leh sar mai a ka lawm viau a huan kal pawh kha min ti phur ve leh a ni thang ho rawn nung khan hei hetah hianin hei balhla ka phun leh bawk a. Balhla hi tui bawk a, phun deuh thliah thliah a, sawtah a kham deuh lai ta hei. Khutah pawh khawn khu balhla ka phun khu. Hmm, tikhuan khu nung tak maw ka hre lo le. Eee, tilamah hianin heng lo awm deuh hriau hriau a ni. Chuanin saw ka u sawn a han bei leh a. a mawng te sawm mum tha ni a hmel chu la lo mail a hmel chu sen vek tawh a ka u chu hna thawi chun a hmai a hmel hi lak tlak awm tawh lo maw sen vek zel sen tai tuk ke mah pawi ka ni tho kei chu ka duk zawng in ka awm a kei chu ka hmel che vek zel a ka u erawh hi chu a biang vel hi tai tuk zel a A sen hian sen tuk zia ni hei heng hi aw vaimim vaimim tlamah hian tha duh khawp mai hei hello nung suau mai saw saw ti lamah te pawh sawn saw vaimim umm. Tha duh khawp mai khiti lamah khanin vaimim khan tha duh khawp kan ti a mah rawh chu lampang hi chu an size hi lo lian thup mai a hei size hi hmm ti lampang hi chu an rah tha turah ngai ang vaimim pawh hi. Kan huanah hianin kawte bel hi a rawn chawr nasa khawp mai hi chu phun a ngai lo va. ram ram aṭiak ṭhin a nih vang hian phun leh chawp kha a ngai loh a umm chuvang chuan kawhte bel hi chu tam hle a ni he tah hian hei ladies finger te kan tih tam khawp mai hei nung ṭha khawp mai umm ladies finger rah te pawh kan kei nual tur a ngai ang umm heta hi mai an te. mai an hi hei thli lo tleh deuh hlek em ni lo len khawk deuh hlek a i tlam pang khi thlam lam pang kha nia umm tikhian hei thlam lam pang kha ni he ti lai hi ek in kha so ti lam pawh chu kan la kal lo a sa ti lam pang chu mai an that na lam pang kan tih tawh kha nia hei tikhian umm Kalkawngah hian chho ila ka u hian heti lai velah hian carrot vel kha a len hian a phun a la tiak lo tlat mai a marawt chu king chilli vel erawh kha chu thlam chhak a terrace velah kha chuan nung tha viau mai king chilli leh hei hmarcha pui kan tih ang chi ho hi an tha duh khawp mai heng ho hian Ram lei hin ngei niang vawiin chu huan tih mawi nan ang khanin pangpar te pawh kan keng thla nual a kan la phun lo a chei na tur lampang kha kan la ngaihtuah a kha pawh kan ti vat tur a ngai ang tomato te tiak na sa a ka u hianin hei mahni khanin vaimim kawm kha a chhar a hetah hianin kan phun chhin mai mai nge tia hei tah hian hei lo nung ve hmm mahse hi chu ka uinan tih chhin vel na mai mai vai mim kawm a chhar a a mal a ti hianin a phun vel na mai mai e snake plant kan phun tur na hei tlai bucket ah hian kan sil fai vek a snake plant hi phun tlak leh tur kan tia hei heti hianin kan huan kalkawng ah hian tian Kan phun chho ang a kina ka la a lo awm that thei an tur hang tih hian kan han phun chho nia mah erawh chu hei an nung tha em em hrih lo a an nung tur ah chuan ngai la hei tlai kum tluang par vel ka uihin a ti dawn a umm ti hian tui hi kan han pe a ruah hi sur tha tun lai chu tui pek ngai lo kan tia mah erawh chu hei umm tihian in. Khu te khu kawngpui tang kan chhohna ni hei kan in a kan thlam panna kawng khu ho kan thlam pan chhohna pawn kawngpui tang kan chhohna hei nge kha changkha chawra hei thingah hian ka zan tir dawn e awlsam tawkin ka lo dawn e eng ang taka awlsam chuan lawh tum ni maw. Hei hi ka uina huan kal bek tura min thui nia ma ta tur nen hei a lian chawk ta ta nia hei hi ka bek hei ka u bek um hei ka u bek huan kal bek um hetei ka u kut kawr ka kut kawr chu phone ah ka su a khutah khan ka music player te kan dang vawiin chu engmah thut kan rawn hei thut hi kan ti nung lo va Thuk on te pawh thuk on te kan tih dawn chu thuk on chu har deuh hlek a umm ruah hi sur lo tur a han ngai la hei hei kum tluang te pawh an lo nung ve tan tawh a chi chhuah nasa khawp mai kum tluang hi kan duh akin chu kum tluang hi nalh kan tih khi an dah nasa khawp mai a chi te lo chhuah nasa khawp mai hei an nung tha a umm amar chu hei ruah sur a deng nasa ruah tlai hian hei hetah hian kum tluang pawh an nung tha khawp mai a chuanin ka u hian tunah hianin umm ah eng nge thlai tlam pang hi chu thlai kan ti dawn lo a tah hi chuan pangpar a ching deuh teuh a hei an lo tiak deuh nual bawk a hna sin der kan tih vel kha nia saron te pawh phun lut a in lama saron nung tha thei vak tawh lo ten phun lut a. An nung tha leh viau mai ramah chuan hei rose te rose pawh hi nung dawn lo maw kan tih a lo nung a a lo awm khawp mai heti lamah hianin king chilli ho kha kan han ti a hei king chilli ho pawhin thi dawn a maw kan tia ama erawh chuan lo thi deuh an lo thi duh bik reng reng lo hei an lo chawr an lo leh tan tawh a king chilli te pawh hi ti lamain an ṭam te an ti phei deuh a amaherawh chu an ṭam hi. Duhthus sam lo khawp mai. Hlai chi ka han lei ang ang tia han theh lut ve tawp tawp a, ka han ching ve tawp tawp, ka han tuh ve tawp tawp a, a to mual mual chu a rawn awm a, ama erawh chu kan lawm ve viau a ni. Hei kan sawi ta ang khan hetlai kawng hi kawng sir den den ah hian in hei snake plant hi kan phun chho diat diat a ka u nen Chin a kan silfai kha. Hei hi pal tih mai ila hei offence tur ang deuh hlek angin kawng sir den denah kan han dah a, tuah chuan la teh viau mai a nung ve vek tur a han ngai ila hetiang kan han dah kan han phun chho diat diat a nia, eng nge hei ai tha kawng sir anga hei kalkawng sira phun chi te pawh in hriat chuan milo hrilh ula hei snake plant hi tha dawnin kan hria kan han ti chhin a ni. Vawiin chu thlen tir aṭangin ka chau ve khawp mai a, kha tui lakna siam ṭhat nen, balhla kung phun lo ngai nen leh kan thlai ṭiak leite lo phun ngai nen leh mau sah lo ngai bawk nen khan ka chau khawp mai. Hei tlaiah kan han hna thawk zawh phei kha chu tho si kha min um luih luih maw ti, min zui luih luih mai a tian khawlum chung chung khanin, Aa mite ka han tuar leh a meikhu hi meikhu hi haw khawp mai ti hian kan han chhi hi chu thosi kha chu an rem leh duak mai a a zia khawp mai ti hian amah rawh chu kan chau hle a ni amah rawh chu tin kan hah chawl ve deuh dar dar a music te kan play a tin. Haw dawn vel hun lai takin awm lai hun an it ve thin a nge thlan daih boruak lo dai tawh nen tlem a khuan thim that that te hianin hahuan hi ngaihawm duh thin khawp mai. Tenthlam te kan kalh fel a, kan haw dawn a, ka u hi huan ai lo in bual tawh a, a mar chu haw hianin tuilum hian kan in tleng leh thin a, huan ai hi chuanin sahbun nen fai tak chung kan ha in bual nat chung hianin haw hi chuanin. Tuilum leh Sahbawn hi ka in tleng leh thin a, tlem chuanin a ti zia ve thin a, mahse engin vun tan hi na thal tuk lo an tia hei taksa sat lutuk lai in bawl hi a hma rawn chu kan thlan ban nasa tel tuk a, lo thei lo a ni deuh beng chu kan han in bual leh hram thin a. Hei heng ho hi chu phun hran an ngai lo ka tih kha nia hei. Khawhthla bel so hi chu ramah hian a lo awm nghal mai zel a, van leh thlak kawp mai tam fu mai leh nghal a, aw leh ang. Huan kal vel hi kan nuam tih zawng avang leh, rilru hahdamna inpek vang hianin hah thin viau mai la nuam kan ti thin viau thung a ni. Aw lehkha ti zawng ka vawiin a ka video rawn siam thei chu nia hna ka thawk nasa bawk si a huanah tih tur tam nen khanin vlog nen khanin hun ka nei lo a duang pawn hei ka rawn video te pawh ka rawn siam thei lo a mahse tawp thleng a milo thirsak vang khanin ka lawm hrim hrim e aw.